twicamania na na njamaĩ na mũhiki Aha. twamĩhĩtũka rĩ we nĩ amũmenyire nĩ amenyaga njama no niĩ ndina ĩtwa niĩ ndĩkĩrĩ mũgeni ĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ njama ũyũ nĩ bubu Ala. Tiga- tiga ngune tũ- tiga ngune ũrĩa tũkũmwĩka Eh. ĩkĩnja tũcoke tũcoke nguone Aha. rĩu niĩ ndakũmũbuata ndĩramũbuata rĩu tũgĩcoka rĩ ĩgĩthiĩ ĩkĩhutia mũhiki

ũgũcitwara thukuru cigũikara thukuru ah we gĩthukĩ tiga we serious koguo we na ng'ombe Eh, na- inyuothe mwathiĩ gũthoma rĩu mathaa Eh, makurĩkire eh. niĩ ndiathiaga gũthaka Wathiaga kũ? ndĩkire mũndũ mũnene Wa- ĩndĩ wathiaga kũ ĩkũhe ng'ombe maĩ na gũcenjia Rĩu mũthenya ũmwe rĩ wĩko kwĩna njamu andũ nĩ aingĩ kwĩna mĩrĩ ta over 20 ĩrarutwo na othe nĩ marabatara eh, gwĩkĩrwo nguo Mhm. rĩu mũ- ne wika mũgwĩka atĩa Agĩkwa- akĩnjĩra bunda oya ũcio akũrage tũgũthike nawe mũthikwo nake akorwo nĩ- akorwo nĩ gũkua akorwo niĩ nĩ gũkua nguĩte Eh, rĩu niĩ ndageria rĩ kwanja rĩu a- amũtigire a- a- okire tũgĩkĩra akĩ- akĩnji- akĩndekeria gĩoko rĩu gĩoko gĩkĩ gĩkĩngwĩra ona rĩu kĩoko kĩangwĩraga gĩthũri-inĩ ũguo Eh, na nä gå kå geithä tie tå thiä na mbere Rĩu rĩ, Eh. eh, ngĩ- ngĩona na- na the first few days it was very disturbing eh, but eventually ngĩthiĩ ngĩmenyera Eh, gũkĩhapeni gũkĩrĩ andũ makĩendaga andũ ao mathikũ me smart of course, eh. Eh, kũrĩ andũ me- andũ mũndũ e mocarĩ rĩ Yes. mũndũ akua rĩ ũndũ wa gũcirink andũ moga nĩ njuĩrĩ ĩkũraga no nĩ gũcirink Mm. njuĩrĩ Oh. nĩ ĩkũraga very fast rĩu mũndũ angĩhurũka rĩ ndangĩigwo burinji agacoka agathikwo arĩ o ũguo toreko e mũndũ hĩ arie Oh. na mũrakenda mũndũ wanyu athi kwĩ smart Mm. akorwo nĩ mũhiki Mm. nĩ mũragĩbatara agĩthi kwĩ na Me- na lipstick, makeup, yes. makeup, Aha. mũnyarekaga atĩ Eh. acimairĩte tũndũ Mhm. ta tũu Mm. rĩu rĩ Mm. he jamaa yetagwo yũke erute wĩra ũcio Mhm. kum- kuma Montezuma Mm. ĩrĩa ĩ harĩa Nĩndamĩmenya. Yes, eh. Mhm. Yoka mũthe- mũthenya ũmwe akĩaga gũka Mhm. Eh, gũkĩethwo na gĩetererwo kwĩ mathiko matĩire Yes. tondũ okaga kĩndũ thaa kenda Mm. na thaa kenda icio nĩ ũguo okire akĩmathondeka na agĩtho- agĩthondeka grant ũcio Mm. na mathiko magĩithio gũthikanwo tu Thaa kenda. ĩĩ tondũ nao maugaga ona matiramenya kana nĩwe Eh. no nginya mũndũ wao eke atĩa Athondekwo. rĩu that particular day Mhm.

ngĩmenya rĩrĩa gwakĩhapeni nĩ kũrabatara mũndũ ũngĩ rĩ mm. rĩu niĩ ndangi- ndambĩirie ha hau hau ngakĩmũhaka ngĩona hĩ kana mũndũ ũyũ ona Ndarooka wega, ndarakomplaini ehe. rä ndarakĩaria ũguo hake wega Ndarakwĩra no anga ũũru. ndarakwĩra no anga ũru Eh, ndaga må ndå amere ngä ona ngai anga nä oka wega we andå ao makä muoya matirakomplaini rä u niä ngä gä na nĩ a magũtigĩra tipu hä ndä rå ndå gä thukumä te å gabutha

makeup Me- na kĩ na kĩ yes. na kwenjana akorwo nĩ mũndũ rũme nĩ ngwenja wega Eh. ĩ, mũthondeke tũteru ũguo akorwo nĩ tawe wandĩkagwo kei haha ngwĩkĩre ũguo Ehe. na ngĩthũkũma mbeca njega Yes. yes. iria ciahotithirie rĩu gũkorwo rĩu nĩ wona mbeca cia kũingĩra university University. Aha. mũndũ ũcio wĩtagwo bita wa gĩcohi rĩ Yes. no we tweyanire nake Mm. tũgĩthiĩ mku rĩu nĩ twakimathondekaga rĩngĩ mũndũ rwagĩũka e mũrakaru rĩngĩ mũhiki arakĩrĩ mũrakaru hau gagĩkunya na stepra na haha ũguo agagĩtheka aca ũgakĩhũra ũkaga baũndũ ũguo Ĩĩ. no andũ ũngĩkĩmena rĩu rĩ rĩu andũ maugaga "Ĩ, mami witũ rĩ mami- mami arathire kwa ngai Maro- ũrĩa akenete